Cyrus, l-ewwel ħaġa grazzi talli lqajt l-istidinja tagħna għal din l-intervista. Grazzi lilkom tal-istedina. Resqin lejn tmiem ta' sena oħra, Cyrus. Ikollok tħares lejn din is-sena, kif tiddeskrivi l-ħidma tiegħek fil-Parlament Ewropew? Kienet sena daqsxejn differenti minn tas-soltu għaliex ovvjament konna għadna kemm ħerġin bil-pandemija, bdejna bil-pandemija, ħriġna minnha, elezzjoni ġenerali u gwerra ovvjament tar-Russja fl-Ukraina li affettwat ix-xogħol kollu tagħna. Kieku kelli ngħid x'għamilt din is-sena naqsmu fix-xogħol li għamilt Malta u xogħol li mbagħad għamilt fil-Parlament Ewropew. Malta ħafna mix-xogħol kien relatat ovvjament mal-elezzjoni ġenerali imma wara dak kollu li tibqa' tiltaqa' man-nies għaliex naħseb dik hija waħda mill-iktar affarijiet importanti għaliex jekk inti trid tirrappreżenta lin-nies bl-aħjar mod possibbli trid tkun taf x'qegħdin jaħsbu, x'qegħdin iħossu u tipprova tirrifletti dak li qegħdin jaħsbu u jħossu mbagħad f'ħidma fil-Parlament Ewropew. Fil-Parlament jiena qiegħed f'tliet kumitati prinċipali, jiġifieri f'kull kumitat kont ġejt afdat mill-Grupp tas-Soċjalisti jew inkella mill-Parlament biex inressaq biex immexxi u naħdem fuq numru ta' liġijiet. U ovvjament dak kien ix-xogħol prinċipali. Jiġifieri jekk kelli ngħid fuq il-Kumitat tal-Ambjent u s-Saħħa Pubblika naħseb l-ikbar kisba li ħdimt fuqha jiena kienet kisba għal Malta fil-verità d-deroga li ġibna fuq il-mediċini li aħna mdorrijin nużaw mir-Renju Unit illi minħabba Brexit ma stajniex inkomplu nużawhom f'Malta u bil-ħidma li għamilna jiena fil-Kumitat tal tas-Saħħa Pubblika u l-Ministru Fearne fil-Kunsill tal-Ministri tal-Unjoni Ewropea rnexxilna nġibu deroga għal tliet snin sabiex nibqgħu nużaw il-mediċini li mdorrijin bihom. Issa nħares 'l quddiem illi din il-ħidma tkompli għaddejja fuq mediċini oħrajn ħalli naraw li jkollna kull pajjiż, anke l-iżgħar wieħed, ikollu aċċess għal dawk l-iktar mediċini illi għandna bżonn għaliex fil-verità meta inti għandek pajjiż żgħir ġieli jkollok kumpaniji tal-farmaċewtika li jaqbżu lil pajjiżek u rridu kemm jista' jkun illi l-mediċini kollha jkunu available għall-Maltin ukoll bi prezzijiet affordabbli. Ġifieri dik hija xi ħaġa li issa qegħdin naħdmu fuqha fil-European Health Union 'il quddiem. Jekk imbagħad ikolli nitkellem fuq il Kumitat l-ieħor, Ġustizzja, Intern u Drittijiet Ċivili, ovvjament hemmhekk hemm ħafna xogħol. Huwa wiesa' ħafna bħala bħala kumitat u l-iktar affarijiet illi naħseb illi saru u għandi sodisfazzjon tagħhom huma dwar l-immigrazzjoni illi għall-ewwel darba l-grupp tas-Soċjalisti fil-Parlament Ewropew irnexxielu irnexxielni nikkonvinċihom biex ikollna l-istess pożizzjoni illi għandna bħala pajjiż, bħala Malta. Ġifieri illi l-qsim tal-piż irid jitqassam bejn l-Istati Membri kollha tal-Unjoni Ewropea. Ma nistgħux inħallu pajjiż wieħed, tnejn jew erba' li huma fil-periferija, fis-South, tal-Unjoni Ewropea li jerfgħu l-piż kollu huma u li qabel ma naqblu illi l-piż għandu jinqasam bejn kulħadd mela ma nkomplux niddiskutu materji l-oħrajn relatati mal-immigrazzjoni għax kollox jiġi irrelevanti. U dik hija l-pożizzjoni komuni tagħna tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi. Ħdimt ħafna ovvjament fuq id-drittijiet ċivili f'dan il-qasam, familji LGBTIQ, Rainbow Families, li jiġu rikonoxxuti madwar l-Unjoni Ewropea kollha li tkun tista' tiċċaqlaq minn pajjiż tal-Unjoni Ewropea għall-ieħor u inti tibqa' tkun rikonoxxut. Issa l-Kummissjoni Ewropea, il-Kummissarju Helena Dalli ħarġet bil-proposta wkoll tal-Kummissjoni Ewropea. Tant kemm tkun għamilt xogħol f'sena li tibda tinsa u tibda lanqas tkun taf li mħa ssemmi minnhom. Però jekk imbagħad nieħu wkoll l-aħħar kumitat, nsemmi importanti ħafna actually fil-Kumitat LIBE wkoll il-ħidma li għamilna dwar id-drittijiet tan-nisa u l-vjolenza tal-ġeneru għaliex fuq livell Ewropew dak huwa importanti wkoll. Għandek il-Konvenzjoni ta' Istanbul, Malta ffirmatha żmien ilu, għandek numru ta' pajjiżi Ewropej li għadhom sal-lum ma ffirmawhiex u dak huwa xogħol importanti għal ħafna li qegħdni nagħmlu fil-Kumitat LIBE flimkien mal-Kumitat FEMM. Fl-aħħar nett, jekk nidħlu mbagħad fil-kumitat l-ieħor illi jirrigwardja x-xogħol ta' ta' kif tiffunzjona l-Unjoni Ewropea u l-Unjoni Ewropea tal-futur, hemmhekk ħafna xogħol interessanti, kont onorat ħafna illi ġejt fdat mill-Parlament Ewropew biex ninnegozja u mexxi 'l quddiem il-ħidma dwar kif jaħdmu l-qorti, il-qrati tal-Stati Membri nazzjonali vis-à-vis mal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja u allura l-qafas legali tal-Unjoni Ewropea. Xogħol iebes ħafna Però meta qed tinnegozjah ma' membri oħrajn minn partiti differenti, minn pajjiżi differenti, huwa xogħol li jtik ħafna sodisfazzjon. Fl-aħħar mill-aħħar tirrealizza kemm ix-xogħol li jsir fuq fil-livell ta' Parlament Ewropew u fl-Ewropa in ġenerali jaffettwa ħafna liċ-ċittadini li qegħdin fid-diversi pajjiżi, inkluż f'pajjiżna, u naħseb l-iktar eżempju tajjeb ta' dan huwa l-kwistjoni tal-mediċini li semmejt fil-bidu, li Għall-mument tlifna d-dritt li nużaw ċertu mediċini li aħna verament imdorrijin bihom u issa llum il-ġurnata rġajna nistgħu nużawhom. Tinduna kemm hemm impatt tax-xogħol li tkun qed tagħmel. U għas-sena d-dieħla, Cyrus, x'hemm ippjanat? Iva, is-sena d-dieħla hija l-aħħar sena sħiħa ta' din ta' dan il-mandat u allura issa wasal iż-żmien li nibdew nagħlqu numru ta' liġijiet li qegħdin naħdmu fuqhom. Fil-bidu tas-sena d-dieħla sipost inkun għalaqt żewġ liġijiet li Qed naħdem fuqhom fuq il-qasam tal-ambjent, il-liġi tal-emissjonijiet illi bażikament tirregola s-suq tal-emissjonijiet fl-Unjoni Ewropea u tistabilizza s-suq. Nafu kemm hu importanti, speċjalment f'dan iż-żmien ta' kriżi dinjija fejn tidħol l-enerġija, fejn tidħol il-fjuwil, fejn jidħol dawk ir-riżorsi li permezz tagħhom niġġeneraw l-enerġija, kemm hu importanti illi jkollna stabilità Fatti f'Malta, naħseb waħda mill-iktar kelmiet li l-Gvern juża fil-qasam tal-enerġija u l-ekonomija hija l-istabilità. U din il-liġi tal-emissjonijiet, filwaqt li tassigura li jkollna ambjent aħjar u li bħala Unjoni Ewropea nilħqu l-miri tagħna li għandna fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima, fl-istess ħin tara li jkollna stabilità fil-prezzijiet li dik hija waħda mill-iktar affarijiet importanti, jiena ngħid dejjem, imma speċjalment f'dan il-perjodu li qegħdin fih. Apparti minn hekk, ħa nkunu qegħdin nagħlqu l-liġi li vera kuntent ħafna li qiegħed naħdem fuqha, il-Waste Shipment Regulation, allura r-regolament li jirregola l-esportazzjoni tal-iskart, u hemmhekk ħa nkunu qegħdin nagħmlu statement qawwi importanti b'ħafna bħala Parlament Ewropew, ovvjament għandna l-vot F'Jannar li ġej, dalwaqt ix-xahar id-dieħel, nibdew is-sena bih. Għall-ewwel darba bħala Unjoni Ewropea, jekk jgħaddi l-vot ta' dan il-liġi li ħdimt fuqha jien, ħa nkunu qegħdin inwaqqfu l-esportazzjoni kollha tal-plastik, tal-iskart tal-plastik mill-Unjoni Ewropea. Għalfejn dan huwa importanti? Għaliex sal-lum ħafna mill-iskart tagħna fl-Unjoni Ewropea jintbagħat barra mill-Unjoni Ewropea, jispiċċa jmur f'pajjiżi terzi fejn lanqas għandek standards ta' trattament tal-iskart u dal-iskart jispiċċa jiġi dumped litteralment f'widien xmajjar, ibħra, fin-natura, fil-pjaneta tagħna, fid-dinja tagħna. U jekk dan qed jintrema fil-Bangladesh, dan bl-ebda dubju għandu effett anke fuqna hawnhekk fl-Ewropa, apparti l-effetti li għandu fuq dawk iċ-ċittadini fil-Bangladesh stess. U allura, il-fatt li għall-ewwel darba ħa nwaqqfu darba għal dejjem l-esportazzjoni ta' dan l-iskart 'il barra mill-Unjoni Ewropea, naħseb li ħa tkun rebħa storika għall-Parlament Ewropew u jekk tgħaddi wkoll mill-Kunsill tkun rebħa storika għall-Unjoni Ewropea kollha. Fl-aħħar nett, ovvjament, ix-xogħol li ħa jirrivolvi madwar il-kwistjoni tal-, Semmejt qabel ukoll il-recognition ta' rainbow families fl-Unjoni Ewropea kollha. Il-proposta ħarġet ġimgħa ilu mill-Kummissjoni Ewropea, issa rridu nbiddluha f'liġi illi tkun tista' tiġi prattikata fl-Unjoni Ewropea kollha u allura nħarsu 'l quddiem għal dik il-ħidma wkoll. Fl-aħħar nett, il-supremazija tal-liġi Ewropea. Semmejt qabel il-qafas legali Ewropew Kif dan jaħdem, Irrid noħroġ u ġejt afdat biex noħroġ bir-rakkomandazzjonijiet għall-Unjoni Ewropea kollha dwar il-qafas legali tagħha u nħares 'il quddiem milli sal-aħħar tas-sena d-dieħla, jekk m'isir żball irridu nlestuh sa Settembru, Ottubru, inkunu lestejna dan il-pass, dan ir-rapport importanti ħafna li jrid issaħħaħ il-mod ta' kif jaħdem il-qasam legali Ewropew. Għaliex? Għaliex jekk ikollna affarijiet bħalma rajna li ġraw riċentament fil-Polonja, nirriskjaw illi l-mod kif topera l-Unjoni Ewropea lanqas jibqa' jeżisti. Allura hu importanti li jkollna qafas li jkun sod, pedamenti soda sabiex permezz tagħhom inkunu nistgħu nkomplu mixjin 'il quddiem. Tkellimt dwar l-iskart. Nieħdok fuq Is-suġġett l-aktar riċenti hi l-iskema ta' riċiklaġġ f'pajjiżna tal-mmexxija mill-BCRS. Sistema li sfortunatament għadha qed taqbad l-għeruq tagħha anke f'diversi intoppi. Kemm importanti l-esperjenza ta' nies bħalek biex ikun hemm iktar edukazzjoni li għandha ttejjeb sistema bħal din. Jien naħseb li ħafna drabi li jkun ikollna bżonn huwa ħafna għarfien. L-għarfien ta' kif, l-ewwel nett għaliex qegħdin nagħmlu dak li qegħdin nagħmlu, it-tieni nett kif nistgħu nagħmluha aħjar. Jiena nemmen li kull inizjattiva ġdida sakemm tidra it takes time, tieħu żmien. Però apparti minn hekk, is-sistema stess trid tirranġa lilha nnifisha ħalli tkun taħdem aħjar bl-esperjenzi tan-nies li qegħdin jużawha. Aħna min-naħa tagħna hawnhekk fil-Parlament Ewropew nisqu ħafna fuq ir-riċiklar. Huwa essenzjali r-riċiklar. Infatti, ħa nkunu qegħdin nibdew liġijiet ġodda dalwaqt li ħarġu issa dwar il-prodotti l-ġodda li jiġu manifatturati fl-Unjoni Ewropea, mhux biss, imma anke l-packaging tal-prodotti. prodotti l-ġodda u qegħdin ngħidu bħala Parlament Ewropew illi minn issa 'l quddiem ma jistax ikun illi jkollok kumpaniji li jimmanifatturaw prodotti, ejja ngħidu, ħa nivvinta, nieħdu eżempju, prodott li huwa totalment magħmul mill-plastik. Għaliex għandek tuża plastik li huwa ġdid f'dak il-prodott u ma jkollokx kontenut fih illi huwa mandatorju li jkun riċiklat? Ħa nkunu qegħdin nilleġiżlaw biex miż-żmien illi ġej 'l quddiem f'kull prodott illi inti qiegħed timmanifattura fl-Unjoni Ewropea, bilfors irid ikollok persantaġġ minnu li jkun magħmul minn materjal li jkun riċiklat, materjal li jkun diġà ġie użat. U allura hemmhekk norbot mal-importanza li nużaw il-BCRS, Beverage Container Refund Scheme. Nemmen li Tista' tiġi perfectioned iktar is-sistema, jiġifieri nemmen illi hemm ċertu issues illi jridu jiġu indirizzati minn min qed jopera s-sistema, kumpanija privata li qed toperaha fil-verità, sabiex naraw illi ħadd ma jitħalla jaqa' lura minħabba s-sistema. U naħseb illi bħala Soċjalisti u bħala Laburisti Dik hija tkun il-guiding light tagħna, li aħna naraw illi fis-sistemi ġodda li qegħdin nagħmlu, filwaqt li bl-ebda dubju noffru l-ikbar protezzjoni possibbli lill-ambjent, fl-istess ħin irridu naraw illi ħadd minn dawk illi qiegħed juża s-sistema ma jispiċċa għalura għaliex ma jirnexxilux juża, jew ma jkunx qed jirnexxielu juża bil-mod kif qed tintuża bħalissa. U naħseb hemmhekk hemm ta' min nitkellmu, naraw l-ideat li hemm f'pajjiżi oħrajn Ewropej, x'jagħmel ħaddieħor, nafu li l-Ġermanja pereżempju jużaw skema bħal din u taħdem tajjeb ħafna. Għalfejn taħdem tajjeb ħafna? X'nistgħu nitgħallmu aħna minnhom għaliex tagħna għadha ġdida fjamanta. Konvint li fil-bidu li għamluha l-Ġermanja kellhom teething problems ukoll. Mela ejja naraw u nitgħallmu minn ħaddieħor u anke nimxu 'l quddiem f'dak li jkunu qegħdin nagħmlu.